Rhun ap Iorwerth. Diolch, Dirprwy Lywydd, a dwi'n yn falch o fod yn un o gefnogwyr y cynnig yma. Fel cenedl, mae'r heli yn ein gwaed ni, mae o'n rhan o'n gwead ni, yn hanes, yn diwylliant, yn llenyddiaeth ni hyd yn, hyd yn oed o Cynan a Thona Gwyllt y Môr yn Aberdaron i Ceiriog yn ein gwahodd ni i gyd i rwyfo gyda'r don i Ynys Môn. Ond gymaint ag y mae y môr wedi bod yn awen ac yn ysbrydoliaeth uh, i feirdd yn y gorffennol, y cwestiwn uh, i ni wrth i ni sefyll ar yn glannau ni uh, yn edrych tu ar modd heddiw ydy sut ydyn ni am allu cael ysbrydoliaeth, os liciwch chi, o'r newydd i fanteisio i'r eitha ar yr adnodd yna fel sail i greu cyfoeth i'r genedl ac i genedlaethau y dyfodol. Yn y môr ac ar y glannau mae yna harddwch a hamdden i wella safon bywyd dinasyddion pobl Cymru ac i ddenu ymwelwyr. Mae yna fwyd, mae yna ynni diben draw, mae'r môr yn cynnig her i ddatblygu technoleg a sgiliau gweithgynhyrchu newydd i allu rhyddhau y potensial. Mae'r rhain i gyd yn cyfrannu at ein economi las ni, ond ydy bob cam yn cael ei gymryd ydy'r cwestiwn i fanteisio i'r eitha ar yr addewid hwnnw. Mae yna bum mlynedd erbyn hyn ers i Lywodraeth Iwerddon gyhoeddi strategaeth i ddatblygu'r economi forol, Harnessing Our Ocean Wealth. Uh, mae o'n deitl da, uh, os gael gyfeirio at y corff cyfoeth naturiol y Cymru, Natural Resources Wales, yn Saesneg, a mae'r enw Cymraeg yn un gwell, uh, dwi'n credu. Y cyfieithiad llythrenol uh, o Cyfoeth Naturiol Cymru ydy Wales' Natural Wealth, uh, ac mae o'n cyfeirio at gyfoeth naturiol, wrth gwrs, y gwerth ehangach sy'n dod o warchod ein amgylchedd ni, ond mi allwn ni hefyd i ystyried o fel cyfeiriad at gyfoeth economaidd. Achos yn sicr, Wrth edrych tua'r arfordir a'r môr, mae 'na ffynhonnell naturiol o adnodda yn y fan yna all helpu i roi Cymru ar seiliau mwy cadarn yn economaidd at y dyfodol. Be nath Iwerddon oedd edrych ar y sector forol yn ei chyfanrwydd, a dyna'n union dwi'n credu sy angen i ni wneud yma yng Nghymru. Mi nath Pwyllgor Menter y Cynulliad dwetha alw am strategaeth forol hefyd, a dwi'n edrych ymlaen i weld ymgynghori ar gynllun morol cyntaf Cymru yn dechrau eleni, ond wrth gwrs mae hwn yn rhywbeth ddylai fod wedi digwydd flynyddoedd yn ôl. Mi glwn ni lawer o sôn heddiw, dwi'n siŵr, am yr elfen fwyaf amlwg, efallai, o'r potensial sy'n cael ei gynnig gan y môr, sef ynni adnewyddol. Ond dydy'r potensial hwnnw ddim, ddim yn mynd i'w ryddhau fo'i hun. Uh, Diolch yn mynd i wirfoddoli i gael ei ryddhau. Gwaith llywodraeth yn gweithio efo busnes, uh, efo addysg uwch, ydy gwthio ffiniau a chwilio am gyfleoedd newydd. Mi o'n destun rhwystredigaeth mawr iawn i fi bod Llywodraeth Prydain yn methu a dod i benderfyniad o hyd ynghylch a dyfodol morlun Bae Abertawe, a'r elfen o risg uh, sy'n ei dal nhw'n ôl. Wel, mae'n rhaid i ni fentro. Uh, mae yna gyfle i Gymru arloesi yn fan hyn. A gadwch i ni beidio hefyd ag aros am weithredu gan Lywodraeth Prydain yn unig. Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru hefyd i gymryd stec um, hanner can miliwn o bunna o bosib yn y fenter yma fel bod Cymru gyfan yn gallu manteisio wedyn wrth i'r dechnoleg yna ganfod i ffordd o fai Abertawe i'r byd. Mae yna arloesi yn y netholaeth i hefyd yn y maes yma, Menter Môn, drwy barth datblygu Morlais yn denu cwmnïau o dros y byd i arbrofi efo'r genhedlaeth nesa o offer cynhyrchu ynni morol oddi ar arfordir gorllewinol yr ynys. Dwi'n hyderus iawn y bydd cwmni Minesto a'i barcud tanfor rhyfeddol arloesol yn creu diwydiant newydd a fydd nid yn unig yn cyflogi yn lleol ond yn allforio i'r byd. Ac mae'n bwysig hefyd sôn am waith rhagorol Adran CCAMS, Prifysgol Bangor ym Mhorthaethwy. Mae Cymru yn gallu arloesi, mae Cymru yn gallu arwain. Ac o sôn uh, wrth am CCAMS yn, yn ategu beth ni wedi glywed yn barod, dwi'n croesawu arian sydd wedi cael ei fuddsoddi mewn ymchwil uh, morol yng Nghymru. Wrth gwrs mae cyllid Ewropeaidd uh, wedi bod yn allweddol yn hynny o beth. Does na ddim sicrwydd gan Lywodraeth Prydain y gwna nhw iawn am yr arian hwnnw yn y, yn y dyfodol, ac mae'r ansicrwydd yna, gadwch i ni fod yn blaen, yn bygwth tanseilio llawer o'r gwaith da sydd wedi wneud yn barod. Mi soniai yn, yn fras am gwpl o elfennau eraill o'r economi forol y gallwn ni dat, Datblygu twristiaeth, er enghraifft, mae angen mynd â diwydiant llong a pleser i'r cam nesa yn Ynys Môn drwy fuddsoddi mewn adnoddau. Mae'r sector bwyd yn un pwysig yn Ynys Môn. Halen Môn yn enghraifft o byrder ein dŵr ni, ond da ni hefyd yn cynhyrchu'r cregyn gleision gorau yn y byd. Y cyfan yn cael ei allforio bron. Gadwch i ni fuddsoddio mewn, mewn adnoddau prosesu er mwyn gallu datblygu hwnnw ymhellach fel diwydiant. I gloi, strategaeth sydd ei angen. Dwi'n falch yn bod ni heddiw yn cael cyfle i wyntyllu barn ar be ddyla fod ymhlith gwahanol elfennau strategaeth o'r fath. Mae'n economi forol ni eisoes fel y clywson ni werth dros 2 biliwn o bunnau. Dwi'n credu bod y potensial am dwf yn aruthrol ac y byddwn ni gyd ar yn hennill o wireddu'r potensial yna.